Мин салгыы барабыт Дьокуускайга Арчы дьиэтинэһинэн тэриллибит чараҥ ансаамбыл төрүттэммитэ быйыл уот сылам. Буолла аҕам саастаах дьон кэрэ торуохха кырыһыыбайдык кырдьыахха диэн этиинэн салайтаран бу күөҥҥэ диэри олоттон кэрэтинэрэ сонсоллор бу туһунан кэлэ сюжекка көрөххө. Бу курдук хомус, дьүрүскэн тыаһын оонньотон, тыыннаах доҕуһуолунан фольклор бары жанрдарын толорон кэлбит, Дьокуускайдааҕы Арчы дьиэтин иһинэн тэриллибит чараҥ ансаамбыл буолар. Бу аҕам саастаах дьон түмсүүтэ Өрөспүүбүлүкэ араас муннугар гастроллаан, сылга сүүрбэттэн тахса кэнсиэри биэрэн кэллэ. Кырдьыы тыыныгар бэриммэккэ, көхтөөх олоҕу туппут ансаамбыл салайааччыта, Саха Республикатын култууратын үтүөлээх үлэһитэ Валерий Герасимович Иванов буолар. Хас улахан мероприятие буолла даҕаны, фестиваль буолла да, онно кыттыһабыт. Онно кыттыстахпыт мэ хайдара санаабыт оннук көнөр уонна астынабыт. Иннинэ бу Арчи дьиэтэ биһигини үрдээҕин араҥаччылаан сыдьарпан астынабыт. Ото эдэр сыдьам эле эдэр учуталыы сыдьаныйын олох билете кылы туохха да ыксаабат, хайаабат иин курдукун ханана курдук сонно хаһан бу сааһыроххобут диэби курдук пенсиябыт диэбит. Онтон оннук оннук куотаа эбит. Олох хаамыта диэн иэдээн дьикти. Уна барта кэрэ. Бу сааһырбыт дьоҥҥо бу олохтон тэйбэккэ, дьонтон тэйбэккэ, дьон үөһүгэр сылдьарбыт хайдах эрэ бэйэбитигэр доруобуйабыт да көнөр, настроениебыт даҕаны кэлэр. Уоннан этэргэ дылы, ол биһиги девизпыт кэрэтик олоруохха, кыраһыабайдык кырдьыахха диэн девиһинэн халайтаран үлэлии, хамныы уонна үөрэ-үөрэ көтө сылдьабыт. Арчы дьиэтин иинэн тэриллэн ыллыыр Туойар чарак ансаамбыл быйыл төрүттэммитэ уон биэс сылын бэлиэтиир. Ансаамбыл икки тыһыынча уон аҕыс сыллаахха Болгарияҕа ыытыллыбыт аан дойдутааҕы этнофестивальга кыттан Гран-при үрдүк аатын сүкпүттэрэ. Бу сыллар усталарыгар ансаамбыл куорат араас тэрээһиннэригэр көхтөөхтүк кыттан, өрөспүүбүлүкэтээҕи ырыа конкурстарын дипломанынан, лауреатынан буолбута. Түөрт төгүл аан дойдутааҕы Болгарияҕа, Италияҕа алтын майдаан 2014 диэн фольклор фестивалларыгар ситиһиилээхтик кыттан турар. Золотой Орфей үрдүк наҕараада хаһаайынын

Бу ансамблбытыр уон икки в основном ыдьабыт. Ырыаларбыт биһи хаастыыбытыгар тэҥ ырыалар. Былыргы норуот ырыаларын ыллыыбыт, бэйэбит устан бу сылдьааччыларбыт ырыалара бар. Олору аранжировкараан ыллатабыт уонна үс куолаһынан ыллыһатыыбыт. Уонна бу бары үрдээх коллективпыт иллээх, Иннэ гынаммыт чэ арааһынай туох барыта буолар. Чэ сыыһаллыахтарын сөп тоҕо диэтэр манна биир да ырыаһыт суох. Иннэ гынаммыт үлэбит иһин хороҕор чэ үөрэн-көтөн да тархаһабыт уонна хонньуйуохтарын да сөп бары тэҥ аастаахпыт. Иннэ гынан үлэлииргэ астык. Ансаамбыл кыттыылаахтара бары араас дьарыктаах, талааннаах дьон. Хаартыскаҕа түһэрэллэр, ырыа-хоһоон суруйаллар, иистэнэллэр. Ол курдук Варвара Иннокентьевна Сыпандина ииһи төрдүттэн тутан ансаамбыл кыттыылаахтарын оҕуруонан араас киэргэлэри тиһэргэ үөрэппит. Бу ансаамбылбар саҕатыгарга үөрэттим. Онон дьэ барыларыгар сорохтору тиктим, сорохтор буллааны бэйэлэрэ тиктилэр. Оттон бэйэлэрэ тиктэннэр бу туох оҕуруонан киэргэллэри тигэ тигэ үөрэннилэр. Чараҥ ансаамбыл кыттыылаахтара орто саастара сэттэ уон буолар. Кырдьык, дьоһун сааска сылдьар дьон олох кэрэтин, уустугун билэн кэллэхтэрэ. Киһи олоҕо чыычаах түннүгүнэн көтөн ааспытын курдук эмиэ биллибэккэ түргэнник ааһар. Онон хас биирдии үүнэр күнтэн үөрүөҕүҥ, олоҕу таптыах, сырдыкка эрэ дьулуһуох диэн аҕам саастаах дьон санааларын үллэһиннилэр. Бу курдук ыллыы-туойа сылдьыылара барыбытыгар үтүө эрэ санааны иҥэрэр. Дая Барашкова, Дарья Лазарев, Василий Ильин, Саҥа күн, Дьокуускай. Антон бу бүгүн көрөөччүлэрбитин биһигини кытта бииргэ булбуттар барҕа махталбытын тиэрдэбит. Көрсүөххэ диэри.